Akompartise penendive che ermanokuéra peteĩ kapítulo iversíkulo. San Juan kapítulo veinti uno, uno guive hasta katórsepe pelee hag̃ua. Ñandejára mba'eichaitépa oñangarekova'ekue idisipulokuérare? Péa chéve che mbovy'aiterei hermano. Ha siémpre Jesús yma imandu'a va'ekue imanóre ha ha'e orresusita jey va'erãha. Ha kómo sér umáno pya'e hesarái ha'ekuéra. Tre áño oiko Jesúsndi hikuái vy'a pópe heta vése ohasa asy vai pe torménta jave ýpe oĩ jave. Péro esta vé Ndaha'evéma ivyrorei la oikuaa pórke omano chuguikuéra la imaéstro. Ha oho ha'ekue aja opensa kóa ivai, opáma la prográma, opáma la Jesús óvra, ya omanóma la ñane Maéstro, ikangypa hikuái ñande ojehu ta'evy. Peteĩ Dios tuichaiterei mba'e va'ekue ojejuka. Ha upépe Pedro, kómo ha'e siémpre ipya'e, he'i, Che ahajeyýta apeska. Ha he'i chupe hikuái, Ore rohóta avei nendive. Ha ojeprepara upéva. Péva peteĩ sábado ka'aguyetema. Ha domíngo ha'e orresusita va'erã. Ha oho jupi peteĩ kanóa guasúpe ha oike hikuái cien métro he'i pe y rembe'ýgui ha oñepyrũ omombo la irre. Tóda la nóche opeka hikuái. Mba'evete niko nonohẽi hikuái. Ajépa itríste! Ha'ekuéra oprofesiona. Mba'ére niko nonohẽ. Oĩ álgo. Jesús ojekuaakase chupekuéra ha ohechakãse chupekuéra imborayhu ha'e ha la kuidádo ha'e orekóta la ñanderehe. Ko'ẽmba jave Jesús og̃uahẽ upépe, oja pe ykótare, mba'e tekópio penohẽma oiko álgo, he'i chupekuéra Jesús. Okirirẽite ha'ekuéra ndoikuaái máva péva. Ha he'i chupe Pedro mba'evete noronohẽ, ni pikýrõ noronohẽ. Ha upépe Jesús he'i chupekuéra, pemombo pende rre pene kanóa akatúva oky, ha upépe pejuhúta hecho. Ha pende ere haguére ajapóta he'i Pedro ha omombo. Ni un segundo ja'e hag̃ua ñane ñe'ẽme, Pedro omomýi la irre ha ja ndaipu'akavéma ichie. Henyhẽtéma upe la pira ha tuicha tuichavéva he'i la Biblia-pe. Ovy'aite niko Pedro umi ápe, pe ha'ekuéra la ivy'a. Ñandejára ko hetáramo tembi'u javy'a avei. Mba'épa Jesús ou ojapo guéve? Ha upévo Juan he'i chupe, Péva ou Jesús, he'i chupe. Ndoikuaa ichupe. Ha oñepyrũ oñopytyvõmba hikuái ha ogueraha la Israelkuérape kóstape. Ha ohecha upépe tetã tapỹi hendy hína. Pa'i cocoa ha hi'ai peteĩ pira ha pe pan he'i. Ha upéi oguejývo Jesús, Peru peteĩ pirápe nohẽramo añamoĩ'ape. Ha upéi remínte Jesús he'i chupekuéra, Peju pe'ambosa, he'i chupe. Oĩmbáma la ho'u aĩpe. Mba'éna jeko la Jesús ojapo ala isegi ha'e, mba'éichapa oservi, oñangareko. He'i ha'ete voi ojagasa la pira, omboja'o la ipan orreparti chupekuéra hag̃ua ambosái hikuái. Mbovy'aiténe niko ajepa'e aka'e. Ha upéva chembovy'aitei ermanokuéra, pe Jesús mba'éichapa okuida ñanderehe. Mba'éreiko ha'e osẽ oho upépe. Pe Pedro umi atravahoha. Ñande avese ñapensa la jaháva ñande traváhore Jesús ndohomo'ãiha upépe. Ohóta ha'e. Ha'e ojeprokupa ñanderehe. Ha'e ome'ẽse ñandéve kósa iporãva ha ome'ẽse ñande abundántemente las kósas. Anína ejeprokupa che ermáno oimérõ nande traváho oikuaa ko tiémpope, Jesús oguereko ndéve g̃uarã. Che ome'ẽháicha avei, oguereko ndéve g̃uarã. ha oĩmbáma oĩ hína lísto ya ojýma hína. Ha ha'e neinvitáta, Eju py'e ambosa, he'íta ndéve, ha eretekotevẽ'e ambosa Ñandejára Jesús enténdi voi ha emba'apo hendive, pórke ha'e oguereko ne mba'erã. Ha avy'aitereíngo che ermáno, he'ihe Pedro upéi jahe'íma kapítulo cinco Primera Pédrope he'i versíkulo siétepe, Echando tóda vuétra ansieda sóvre él, pórke él tiéne kuidádo de vosótro. Peitypaite nahi'ái pe pende jepy'apy, pórke ha'e oñangarekóta penderehe. Ha upéramo Pedro oaprende upéva ha'e ojapo pe Jesús he'íva, Emombo pepi, iñovediénte. ha ñande ermanokuéra tekotevẽ ñaneoveviénterai chupe, pe ha'e he'i ajejapo ha oikóta milágro tuicháva ñande rekovépe ha ñaexperimentáta pe Ñandejára presénsia ha pe ivendisión ermanokuéra. Hata upe che vida.